Dostum, atdaşym Gurbannazar Nepesow iş üstünde tragiki ýagdaýda aradan çykdy. Oýnadyp ýeserje gara gözleriň, meň ýanyma geleniňde her gezek, ýazyp oturanymy görüp diýerdiň, men azar bermäýin, işlemek gerek. O gezegem şeýdip çykdyň-da gitdiň. Bir küştany wäş sözüň oklap, Indem uzaklarda ümsüm ýatyrdyň, Bütin dünýä ümsümligini gujaklap. Eýýäm şu gün ýitgilerini sanasaň, Otuz ýaş asyr deý uzak görünýär. Paýhaslanýas, hyjuwlarymyz köşeşýä, Biz ýitirip düşünýäs bi dünýä. Seniň baryp ýeten uzak ülkäňe Otlular gatnanok, maşyn baranok. Bu gün sen barada goşgy ýazýaryn, Senem gelip maňa azar bereňok. Bu gün iňrik çöküp dagyň üstüne, Diýip seçenine pişmesin, Sen-ä gelip maňa azar bersediň, Menem şu goşgyny ýazman geçsedim.
Kyn sowal. Hamala çagalyk geçmejek ýaly. Çagalygyň kenarynda kän durdum. Bu dünýe durşuna sowally maňa Şu sowallaň jogabyny näm berdim? Ol şeýle kenardy, beýik kenardy, alkymynda Sora adasy bardy, aňyrsynda bolsa başga bir beýik, başga bir giň kenar uzap gidýärdi. Ol şeýle bir uzak, şeýle giň eken, ol şeýle bir beýik, şeýle çuň eken, Çeker şatlygyny diňe göteren, gaýgysynam diňe göteren Çeker. Şeýdip gezip ýörün, hemmeler ýaly, ýygnap bu dünýede sowalyň baryn. Ne bir o kenarda jogap tapdym men, ne bir bu kenarda jogap tapýaryn.
Örän aýdyň hem çuň bir hakykat bar. Diriler ölüpdir, diriler ölýä. Ýöne şol ölenler müň ýyllar ötüp, başga biri bolup inýä bu dünýä. Beýle bolsa kimkä meň geçmişim? Şahyrmykan? Aşykmykan ýa daýhan? Ýa ol namartmykan çözüm sözden gorkýan hem gorkusy üçin çyn söze duşman? Eger şahyr bolsa meň şygrymy özüm bolup menden gizlin okýandyr. Ejiz şygrym üçin saçlaryny ýolup mendigine ajy gözýaş dökýändir. Eger aşyk bolsa, söýmediklerimi söýýän diýenimi ýanyp bişýändir. Ol meň ruhumyň kazysy ýaly öz päkligi bilen maňa duşmandyr. Eger daýhan bolsa toprakdan alyp, oňa bermänimi tutýandyr için, hem oň bir oňat dilegi bardyr, topragy bir tohum atarym üçin. Indi bir ötüşip barýar. Ýessemim bar bolsa boldy bir çeni. Gije-gündiz şahyr, aşyk hem daýhan, depämden seredip goýmaýar meni. Ölsem dogry sözüň şol duşmanny, inkär eden meni öper biýerim, müň ýyl ötüp ýene döräp ol şahyr, aşyk, daýhan bolup dowam ederin. Yzyma seretsem bir giden umman, Öňüme seretsem bir giden umman, Geçmişiň öňünde uly bergim bar, Geljegiň öňünde uly bergim bar.
Tehran. Gülleriň ysyndan serhoş bu asman, Tehrany diýsene, elheder aman. Özümi gynadym, Boldy bir çeni. Äkit, eý, gyratym, giň sähra meni, Ýaşyl şemal deýin, ganatly deýin, Gideýin, gideýin, sähra gideýin. Aýlana-aýlana, göwnüm açaýyn. Ýylakly ýaýlalaň çalyn içeýin, Giň asmanyn, aýyn, synlap bir zaman, Gojany diňläýin, özüm gürlemän. Aç gujagyňy sähram. Goýnuň çaglydyr. Meniň ähli baham saňa baglydyr. Maňa pata ber perzendiň deýin, seniň durşuna der ýüzüň öpeýin. Bu beýik baglaram başlanýar ýerden.
Bu beýik daglaram başlanýar ýerden, sähram. Synma dürküm, syryň aç maňa.

Mikrofon öňünde Gurbannazar Ezizow.
Säher turup sil ýüzüňe dünýäni. Säher turup sil ýüzüňe çagaňy, Päkligiňde bolup bilseň şonça bol, Sen sanama gara saçyň agyny, Sen sag-aman, öreniňe monça bol, Biz hemmämiz şatlyk üçin dogulduk, şoň üçinem geçdik ine şunça ýol. Şat günleriň bolmanyna gynanma, Şat günleriň bolanyna monça bol. Goňşyňy gozgama, göçmesin goňşyň, Goý, öçmesin, sen ölçerme oduňy, Aýaklaryň ätjek ädimin äder, Göreçleriň görer görjek zadyny, Säher turup syl ýüzüňe dünýäni, Gizliniňde bolup bilseň şonça bol, Bu dünýäňe mahsus ähli zatlaryň Senden sowlup geçmeýänine monça bol. Erbet bor bu bazar geçse deňiňden, Bu ýagyşlar seniň üçin ýagmasa, Dagy iki ýana bulany tupan, Zerur çygy ýüzleriňe degmese, gyýyk uzaşyp geçip gitse deňňiden, Ördekleriň ýyllar kimin hatary seni gozgamasa beýik ýaşaýşyň çözülen hem çözülmedik mataly. Şoň üçinem, sil ýüzüňe dünýäni, özüň hakda, goňşyň hakda pikir et, bu dünýäňe mahsus ähli zatlaryň senden sowlup geçmeýänine şükür et.
Dessan. Gülleriň ysyndan serhoş bu asman, Sährany diýsene, elheder aman. Özümi gynadym. Boldy bir çeni. Äkit, eý, gyratym, giň sähra meni, Ýaşyl şemal deýin, ganatly deýin, Gideýin, gideýin, sähra gideýin. Aýlana-aýlana, göwnüm açaýyn. Ýylakly ýaýlalaň çalyn içeýin, Giň asmanyn, aýyn, synlap bir zaman, Gojany diňläýin, özüm gürlemän. Aç gujagyňy sähram. Goýnuň çaglydyr. Meniň ähli baham saňa baglydyr. Maňa pata ber perzendim deýin, seniň durşuna der ýüzüň öpeýin. Bu beýik baglaram başlanýar ýerden. Bu beýik daglaram başlanýar ýerden, sähram. Synma dürküm, syryň aç maňa. Ýer ber, menem köküm uraýyn saňa.
Seni söýdüm. Seni söýdüm. Söýüp bir gez beýgeldim. Seni söýdüm. Has giňedi bu dünýäm. Öz ýeňles gylgyma gazaply boldum. Öz durmuş ornuma indi düşünýän. Adamlara has ynamly garadym. Ýeňiş bilen tamam boldy gözlegim. Kyn pursadym medet berdi kalbyma. Jadylläl, seň ynsan gözleriň. Kim men? Jogap tapman şu günlere çen seni söýüp kimdigimi bildim men Ýeňil gopdum başyňdaky ýüýme dek Diýdim, ejiz bi dünýäni söýmedik Seni söýüp göz ýetirdim bir zada Kynçylyk ýok, ejizlik bar dünýäde.
Topragym. Seniň duzuňy iýdim, nanyňy iýdim. Galplygam etmedim Hudaýa şükür. Käte göge galdym, kä gökden indim, emma hiç ýitmedim Hudaýa şükür. Ilkinji sözümi senden başladym. Duzuňy syladym, ýalan ýazmadym, diňe seniň gyşyň bilen gyşladym, diňe seniň ýazyň bilen ýazladym. Ýitirenmi, seň goýnuňda ýitirdim. Tapanymam seň goýnuňdan tapdym men. Sen bolaňsoň dünýä akyl ýetirdim onuň ähli peslik şatlygy bilen. Hol gaýanyň eteginde oturan. Bagyň deňesinden tabytly geçdim. Ýene bir gün gökden sowulyp duman şol bagyň düýünde. Al şerap içdim. Nirä gitsem, meniň bilen bolduň sen. Sen seretsem, onki süňňi mekeniň, Çalyşman daş ýurduň gülleri bilen Aýakda yz goýan seniň tikeniň. Minnetdarlyk sözi sada bolarmyş. Ýollaryň ak bolsun, uzaga gitsin. Baky uka bassam bir gazaply gyş.

Sen diýýäň, ol adam örän şadyýan, her gününi gülki bilen geçirýär, az-mözem bir bolmaz güýmenip, gyzyllanma gymmat wagtyny ýitirýär. Ýene birem öz başyna bir millet, Şatlykda aglaýar, hesretde gülýär, O biriniň hyýaly haýatly mellek, Bu biriniň hyýaly asmana galýar. Kimse dag küýseýär basym-basymdan, Kimse ugramyşýar bu täsin zada, Kimsäniň dünýäsi maşgalasynda, Kimseleriň maşgalasy dünýäde. Owal başda geň döräpdir adamzat, Älemgoşar kimin ähli reňki dürs, Ýöne ýurda gerek bolsalar kuwwat. Ýaňkylaryň hemmidesi bizdiris.
Men ýaşdym hem juda ynanjaňdym men. Aladasyz oglan ömrün sürerdim. Durmuşyň ajysy sigaret bilen bir bulgur piwada öýder ýörerdim. Atam durmuş ajysyn dadypdy. Ýöne ol ýanyna baran mahalym diýrdi. Durmuş ýolun özüň ädip gör, Özüň oýlanyp çöz durmuş matalyn. Dostum kändi, biri müňkür oglandy, Biri gowy, biri ýöne gezende, Günleriň birinde baryny ýitirip, Täze bir ýürekdeş ýoldaş gazandym. Ýol bilen barýardym. Ýolagçy gördüm. Ýadapdyr. Ýanyna baryp daýandym. Men oňa säginmän ulagymy berdim. Ýerine ýürekden şatlyk gazandym. Bildigimçe özgelere öwretsem, özgelerden tälim alan ekenim. Öz akylymy özgä berip seretsem öňkümden akylly bolan ekenim. Şeýdip ýaşap ýörün daga çykýan dek elmydam berk tutup atamyň pendin Ýöne ajap günleň biri oglanjyk gelip durmuş hakda soraýsa menden Dirin durmuş ýolun özüň ädip gör özüň oýlanyp çöz durmuş matalyn.